Saif y lôn goed yng nghanol un o ardaloedd prydferthaf Cymru, sef Eifionydd. Mae'n cychwyn ym mhentref Afon Wen, ger arfordir Bae Ceredigion, ac yn ymlwybro trwy'r fro am ryw saith milltir nes cyrraedd godrau Mynydd Cennin, ger Bryncir. Er ei fod yn le eithaf adnabyddus, credwch neu beidio, mae'r llwybr yn tueddu i fod yn dawel ac felly yn le perffaith i fynd am dro a chael cyfle i fwynhau'r distawrwydd a dod yn agosach at fyd natur. Dwi'n sefyll wrth fynedfa ogleddol y lôn am hyn o bryd. Felly dewch efo fi a'm ffrindiau i lawr y lôn goed i gyfeiriad Afon Wen, gan ddysgu ychydig mwy amdani ar y ffordd. Awe! Tu ôl i mi, mae Croesffordd Môn. Cafodd y groesffordd ei henwi ar ôl John Môn, oedd yn y bôn yn gyfrifol am greu'r lôn. Un o stadau mwyaf y sir yn y bedwaredd ganref ar bymtheg oedd y stad Plas Hen, neu Tal Henbont, oedd yn eiddo i Syr Tomos Mostyn. Penodwyd Môn yn reolwr ar y stad, ac o'r cychwyn cafodd ei synnu fel pa mor wael oedd y tir. Roedd y caeau'n gorsiog a gwlyb, a gwelodd ei bod hi'n anodd iawn teithio o un pen o'r stad i'r llall.
Mae'n dawel iawn yn fan hyn heddiw, ond cyn i system reilffordd Prydain gael ei chwalu yn 1964, roedd y rhan yma o'r lôn goed, sef croesfan garfan, yn le digon prysur. Roedd y trenau yn gwibio heibio ar yr hen drac o Bwceli trwy Afon Wen ac ymlaen i Fangor a gweddill y wlad gan stopio yng Ynys, Llangybi a Chwilog.

Cafodd y lôn ei hanfarwoli yn y gerdd Eifionydd gan y bardd enwog R. Williams Parry. Roedd byd natur yn dylanwadu ar farddoniaeth y bardd ac yn sicr, mae'n amlwg iawn yn y gerdd arbennig hon. Y lôn yw testun trydydd pennill y gerdd. Mae'n sôn am y lôn fel lle sy'n rhoi cysur iddo. Mae'n egluro sut mae'r coed wedi creu bwa uwch ei ben i greu lle tawel tra bod y glaswellt o dan ei draed yn creu llawr ffres a glân. Mae'n amlwg bod R. Williams Parry yn teimlo fel ei fod yn un gyda natur ar y lôn goed. a llonydd gorffenedig yw llonydd y lôn goed. O fuae tho plethedig yw glaslawr dan fy nhroed. Y lan a thref nid arwain ddim, ond hynny nid yw ofid i'm.
Un noson stormus rhai blynyddoedd yn ôl, fe gwympodd hen goedan dderwen i'r llawr ger fan hyn. Ond yn lle gadael iddi bydru neu thorri'n goed tân, fe gafodd perchnogion y coedan, sef Mister a Misus Williams, tyddyn Heilyn, dipyn o frên o ef. Fe benderfynodd y ddau i roi'r goeden i'r Steddfod Genedlaethol er mwyn ei ddefnyddio i wneud y gadar ar gyfer yr Eisteddfod Llun y Cefionydd yn 2023. Yn fuan, cafodd y boncyff ei baratoi a'i gario i weithdy'r crefftwr dawnus Stephen Faherty.

Erbyn hyn, mae'r gadar wedi ei gorffan, dyn siŵr eich bod yn cytuno i fod yn gampwaith a fydd yn destun edmygedd am flynyddoedd i ddod. Mi gymerodd naw mlynedd i gwblhau'r lôn ac erbyn hyn mae'r coed wedi gwreiddio'n ddwfn yn y tir. Bydd hyn, mae Lôn yn goridor pwysig i fywyd gwyllt yr ardal, wrth i adar, wiwerod, llwynogod, moch daear ac ati deithio yn ddiogel ar ei hyd. Mae'n bwysig fod pawb yn chwarae eu rhan i warchod lle mor arbennig ac i barchu rhywle sy'n hynod o bwysig i bobl a bywyd gwyllt.